Selamat pagi ngagai semua bala deka pengajar. Moh baru kitai ba pelajar Sri Iban tau enam jadi ka kaser itu kitai ka belajar ba unit sepuluh. uhh unit sepuluh iya nya mimit diserepit mayuh ditaruh sama enggau pelajar, pelajar peransis temu baru kitai. Nadai iya kitai sama sama meda pelajar kitai baka ke seritu nyelai ba objektif pelajar ba pengunchung pelajar lagi pengajar ngarapka nembiak pengajar ulih ngagai ayat kena jaku penyambung tunggal aaa enggau keman aaa jaku aaa penyambung jadi pelajar ngarap ka agi ingat nama ti disebut jaku penyambung ne jalai iya keban bantu dikena kitai iya nya book text lambar semilan puluh satu enggau lambar semilan puluh dua. Jadi sedia enggau kereban tu uhh jalai iya tai terus muka ba uhh optek kita ba lambar uhh semilan puluh satu enggau uhh semilan puluh dua tadi uhh jalai ba optek tu tai meda. Subtopik iya nya kedai gerempung madu midang uhh subtopik iya iya nya uhh kedai gerempung madu midang. Nya alai ba teks tu bisi lima genteran panjai nya alai iya pengajar ka kita lagi bacha ba lenak udah nya peratika leka jaku iya ti bisi. dalam teks nya eh sila ka jaku eh ti dichura enggau chura mirah eh taii sama sama meda genteran satu enggau genteran dua dulu eh taii bacha sama sama enggau pengajar. Jalai ba genteran satu enggau genteran dua tu taii bacha sama. Tajuk kedai gerempung Madu Midang. Rumah panjai Madu Midang ti betuaika tuai rumah engkaul mujur numbuhka kedai gerempung ti benama Kedai Gerempung Madu Midang. Tuai rumah engkaul dichiri nyadi cermin. Sapit cermin nya matu lalu ikat rimung nyadi tukang wang. Sida tiga tu teleba ngatur pengawa di rumah panjai sida. Rumah sida ti panjai lima puluh pintu nya endang begepok ati bejalaika gerempung. Rumah sida di Madu Midang udah dipilih nyadi rumah panjai chunto taun dua ribu empat belas suba. uhh nya ba genteran keterubah. Jadi ba genteran keterubah nya bisi tiga leka jaku ti dichura enggau chura mirah. Dichiri, sapit, tukang. Dichiri tu dilantik, uhh sapit tu penulung, tukang tu orang ti pandai pakar ngajar pengawa. Uhh nya ba genteran keterubah. Nya alai kitai sambung enggau genteran kedua. Pemayuh untung kedai gerempung sida bisi betambah ari taun ke taun. Ba taun dua ribu sebelas, untung sida semina sepuluh ribu aja. Untung ba taun dua ribu dua belas pen sama enggau ba taun dua ribu sebelas. Tang ba taun dua ribu tiga belas, penyampau untung bisi niki ngagai tiga puluh ribu. Untuk sida majak niki ngagai enam puluh ribu lima ratus dalam taun dua ribu empat belas lalu ke taun dua ribu lima belas niki ngagai seratus dua puluh ribu jalai nya tadi gerempung uhh gerempung sida eh jadi majak maju lalu kitai meda ba Genteran. Tiga, empat enggau gentan lima. Meh sama sambung enggau gentan ke tiga, asil tauka unto kedai tu bisi dikena mantu sida serumah. Kelimpah ari nya, sida mega meri price ngagai nembiak ti bulih mutus peresa ke manah sereta mantu ruang bilik ti kena tinggal penusah. Okay jadi ba gentran tu kitai meda tanya tuju uhh gerempung tu ditumbuh ka sida. Soalan ke empat asil ari kedai gerempung tu mega bisi dikena nemuai sambil belajar ngagai gerempung dagang ti udah maju sereta dikena ngulu program baka kos tauka semina dagang. Nama ka nya sida bisi ngungkup ka duit dikena ngintu ari Gawai awak ke enda ibuh mupu ari tiap pintu. Nyelai ba genteran ke empat tu bisi sigi leka jaku eh mupu. Mupu reti nya mengutik ku jaku. Jaku diatu nya jaku Melayu eh dalam enti pengajar mulai ngagai jaku Melayu. Ti ngumpul duit uhh adalah iya kenteran ke penudi ke lima ketegal kedai gerempung sida udah maju sereta beberita sida mayuh udah nerima price ami ke banding dalam taun dua ribu empat belas. sida bisi nerima anugerah Koperasi Desa Chuntoh taun dua ribu empat belas. Tuai Rumah Engkaul udah nerima perais ngagai Operator Terbaik laban iya rajin sereta chakah ngempung sida serumah bejalaika pengawa gerempung. Ika Rimo mega bisi nerima perais mata duit tiga puluh ribu laban kedai gerempa sida bulih gelar Pengurusan Akaun Koperasi Desa Terbaik dua ribu lima belas. Nyelai ba genteran kelima tu, kitai meda bisi siti leka jaku iya nya. chakah. Chakah tu aktif, regas. Nya alai iya nya tadi bisi lima gentran udah ti bacha kitai. Kitai terus enggau latih uhh. Ba latih tu kita ulih meda ba lambar semilan puluh. Ba Kenteran semilan puluh eh nyelai ba Latih semilan puluh dua peda ba Lambar semilan puluh dua nyelai ba Latih tu kitai meda nombor satu dulu eh gaga ayan ngena leka jaku ti bechelak mirah eh. Kitai ka ngaga adat uhh ngena leka jaku dichiri tukang sapit mupu enggau chakah. Uhh lima leka jaku tu uhh ngajah meri chuntoh ayak ti udah di meri pengajar. K. Keterubah Thomas dichiri pala pengachar nyadi pengawas. Aa dichiri, dichiri tu dilantik ba pengajar tadi eh. Nyelai iya ayat kedua, apai antas siku tukang kayu di menua kami. Tukang, orang ti pandai ngereja pengawa. Pakar. Tanya iya ketiga. Sapit ke bala pengajar ngelalau ke bala nembiak ngelalau bala nembiak sekula ngambi ke nyaga pemberesi kandang sekula uhh sapit penulong uhh da nya number empat ayat ke empat sida serumah mupu duit laban bisi orang tasah rumah angus. mupur ti nya sida iya mengutip uhh ngumpul tasah nya orang ti bisi kena penusah da nya ka number lima aki agi chakah bekebun taja umur udah tujuh puluh taun uhh nya tadi uhh lima chunto ayat nya ti. ti gaga kitai eh ulih tulis dalam bup agi eh tulis enggau manah da nya kitai terus enggau uhh latih kedua tengkebang tiga iti ayat ngena leka jaku penyelabong tunggal ti bisi dalam teks. Jaku penyambong jaku ti uhh dikena nyambong dua iti ayat eh sama mega dalam jaku Bahasa Melayu. uhh kad terhubung ti meda agi ngena leka jaku penyambung tunggal lalu tang enggau okay ngajar bisi meri chuntoh ti meda chuntoh keterubah uhh nombor satu nya pun kayu nyin lindap lalu nyamai alai ngenduh lalu nya jaku penyambung. Tanya kedua, Aku enggau Rengia belajar ba librari uhh enggau jaku penyabuk. Tanya ayat ketiga, Anyan ukai semina pandai tang mega regas lebuh ngereja pengawa tang jaku penyabuk. Nyadi bila jaku penyabuk tu bisi dalam ayat, iya udah nyadi ayat uhh ayat nama agi ingat? Ningat ayat tunggal ayat rama ni ni bagi eeh jalai iya udah nyadi ayat rama dalam jaku melayu kita nyebut iya ayat majemuk. Jalai aaa tu lagi ulih tulis dalam bup tulis enggau manah mega. Enda nya latih ketiga nya atuk tadi. tanya bisi unsur keban ne meda dia. Enti nuan deba bantu ari gerempung tu baka ni nuan mandang ka tanda terima kasih ngagai sida. Enti pengajar bisi meri chunto dia. Bantu nya. Aku deka ngena bantu nya enggau manah. Udah nya aku deka belajar bebendar ngambika dudi hari ulih malas ngemudi gerempung tu enggau chara maya baru ngambika ulih dikena mantu orang bukai. Nya, nya reti iya. Belajar bebendar ngambika kitai ulih pandai bisi pengawa lalu kitai ulih maya baru. Okay, enggau nya, nya deka belajar kitai. Temu baru ila ba pelajar ke bukai sampai enda ke bukai mupok ke pelajar.